Ngatho cia mwanya mũno mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ndacokereria ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ, na tũrathiĩ na mbere na kũrora atĩrĩrĩ, nake mwĩthagari akoragwo arĩ hau na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ ndaugĩte kĩrĩra njĩrĩga kũheana ndiho ngũcoka atĩ thĩinĩ-inĩ wa Gĩkũyũ, o mũhĩrĩga o mũhĩrĩga o mũhĩrĩga nĩ ũrĩ irathimo ciaguo. Haha hena Mũnjirũ, Mũnjirũ gũtuĩkaga ona hĩndĩ ĩyo gwatuĩkaga nĩ angĩahotire kũhoreria nyamũ cia gĩthaka, Mũmbũi nake nĩangĩahotire gũtongoria ita na rĩhotane mbaara, nake Mwĩthaga nĩangĩahotire kũrumithia ũũru ũrĩa ũrakora andũ itũũra kana o na kũrathimithia rĩrĩa kwĩna kĩangazi mũno. Nĩekũhota gũthiĩ harĩa arĩ mũndũ ũcio, mũthuri mũkũrũ wa matura nguru, gũgethwo Mwĩthaga, gũgethwo Mũmbũi na gũgethwo Mũnjirũ. Acio nĩo makuagĩrĩria harĩa mũgumo-inĩ. rĩrĩa kũrarutwo igongona rĩa mũgumo-inĩ koguo rĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mũthikĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na mwĩroreri atĩ nake mwĩthaga rĩ aigagwo hau nĩkĩ tondũ no gwakĩrĩ andũ metagwo tũrĩa nĩme tũrĩa nĩme nĩ mũndũ ũkwenda kuona atĩ ng'ania indo ciake nĩ iratherema mũgũnda wa ng'ania nĩ wagĩrire mũno ndegũthiĩ gũkiuna icio cia kũhĩhia igĩrĩ athiĩ ahĩhie na nĩ gwakĩrĩ mũgiro ĩ ndũkae kuma na kĩndũ mũgũnda wa ng'ania wene ĩ ũthiĩ nakĩo ũrabatara ũrĩre kũu tondũ nĩ ng'aragu ĩkũhatĩkĩte na ĩkũhatĩrĩirie ngenda kuga atĩa rĩu mwĩthaga nake akoragwo aigĩtwo hau arĩ wa kũiga ũthingu na mĩikarĩre ĩrĩa yagĩrĩire ũthingu na mĩikarĩre ĩrĩa yagĩrĩire nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ mwĩthaga ũcio rĩ nĩwe weherire gũkĩrehwo nginya a ndũrĩrĩ ici ingĩ nĩo marandĩka hau tũrũbaũ tũu. Na ndirakũhitha mũthikĩrĩrie na mwĩroreri. Wathi kũrĩ mũndũ ũcio-rĩ, ndegũkuonia kĩrathimo hihi na mũciĩ. Ndegũkwĩra haha nĩho ũhĩngĩkĩire. Egũkwĩra maũndũ mangĩ hihi matagĩrĩire. No matũkoraga. Ũgakĩmwĩra rĩu haha wathiĩte-rĩ ndũngĩagĩteithĩkĩire. Tondũ kĩrathimo gĩaku tiho kĩorĩire. Wee wathiire ũkĩneo gĩthitũ, ũgĩthiĩ ũkĩiga wĩra-inĩ waku, wĩra ũgĩtherema mũno, rĩu-rĩ, mũndũ ũrĩa no ũkorwo na nĩ agĩkuire, ndũkĩũĩ kũrĩa arĩ, na gĩthitũ kĩrĩa agũthingĩire nĩ agĩkũheire mĩkana yakĩo, rĩu indo ciaku igagĩthĩ, ũgagĩthĩĩna, ũgatigwo ũtarĩ kĩndũ, tondũ indo ciaku nĩ waciharũkanirie na ngai ĩngĩ ng'eni ya gũgũtongia. kũrabatara atĩa tondũ nĩ ndĩrakĩheana kĩrĩra gĩkĩ ngauga gĩthitũ nĩ kĩũru kũrabatara we mwene rĩ angĩkorwo mũmathai nĩ ahotaga kũrigicĩria mahiũ make na tũmahuti na itingiuma hau rĩ angĩkorwo mũmathai o ũcio ndegwa yake ng'ombe ya kuona yakorwo nĩ ĩrenda ĩna mũrukĩ ndĩngĩthiĩ ĩrũgĩrĩre ndegwa yake ndĩngĩũka ĩrũgĩrĩre ng'ombe yake atamĩhũrĩte na nyarĩga kana nyamũgari arute nyamũga yake amĩringie ũguo nayo rĩ nĩgetha ĩtĩkĩre kũrũgĩrĩra ng'ombe yaku rĩ nĩkĩ akoragwo amĩkĩte na ti kũmĩroga. Ngwenda kuuga o rũthanju rũu akoragwo naruo norua rũkoragwo arũrongoreirie na akarwĩkĩra hinya mũingĩ mũno. He mĩtĩ njugaga ya gĩthaka ĩkoragwo ĩna irathimo nyingĩ mũno na irathimo nĩ kuuga ti gĩthitũ, mũtĩ ũcio okorwo nĩ mũthĩgita ũcio wonaga wĩna athuri. kana nĩ matathi ta maya. Matathi ta maya niĩ ndĩ namo na maya nĩ mega mũno kũrĩa nyumire namo bũrũri wa gwitũ. Gũkũ gũtingĩoneka indo ta ici. Matathi maya rĩ, nĩ tũmahũthagĩra. Matathi maya mena kĩrathimo kĩnene mũno, mũno mũno mũno makĩria maya mũrona. Nĩ marĩ kĩrathimo kĩnene mũno tondũ maya gũtirĩ ũndũ matangĩka. Okorwo hauma na na kĩhinga kiuma harĩa mbere yaku rĩ, maya harĩ ũrĩa ũgwĩka namo na ũhĩtũke. No ndũnamatua ngai yaku maya. Maya-rĩ, nĩ Ngai ũheanĩte ũũgĩ o ta ũrĩa aheanĩte kũrĩa thibitarĩ, makahũnga mũtĩ ũyũ, makahũnga mũtĩ ũrĩa, makahũnga mũtĩ ũrĩa ũngĩ, agagĩkwĩra kĩnyue nĩ ũkũhona, na rũgano rũgathirĩra hau. Nĩ Ngai wa kũhonia kũgerera ndawa irĩkũ? Kana mĩthaiga ĩrĩkũ? Mĩthaiga ĩyo. Mũndũ ũyũ mwĩthaga-rĩ, mwĩthaga ũyũ-rĩ, twaria ũhoro wake-rĩ, na mwĩthaga ũyũ nĩwe ũrarumithia-rĩ, gũgũthiĩ atĩa? Nĩ mbũri ya ng'ania yaiywo? Ĩĩ, ũgateng'era kwa Mwĩthaga, tondũ kwa Mwĩthaga ũcio-rĩ, nĩkuo ũrĩteithĩkĩra. Mwĩthaga ndarĩ na maũndũ maingĩ arĩka. Hapana. Nĩ arĩ na coro wake ahuhaga, andũ arĩa marĩ hau gatũũra-inĩ kau makaumĩra, makaigua ũcio nĩ coro wa kũrumithia. Agakiuga, itũũra-inĩ rĩrĩ-rĩ, Kwĩ mbũri ĩraigirwo kagongo kana, na nĩ mbũri ĩhana ũna, mũndũ ũngĩkorwo nĩ yũkĩte gwake-rĩ, thikĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa na mwĩroreri, ĩngĩkorwo nĩ ĩingĩrĩte na kiugũ gĩaku-rĩ, na mbũri ĩyo ti kũiya wĩiyĩte-rĩ, nĩkĩo twahuha coro ũyũ-ĩ, ũmĩrehe-ĩ, nĩ ya mũrĩmo ũrĩa-ĩ, kwa ng'ania. Mũndũ ũcio akauga, O na ndũgakĩre haha, mũthuri, mbũri ĩyo ĩ gũkũ yokire o iyo rĩrĩa rĩngĩ. Agakiuga, Nĩkĩo ndĩrambĩte gũthiĩ itũũra rĩna, nĩndĩrahuhire coro kũraga kayũ, kana mũndũ ũkwamũkĩria coro wakwa, ndĩrathiĩ itũũra rĩna, gũtirĩ mũndũ, we nĩwe wamũkĩria coro ũyũ. Wawamũkĩria na kũnjĩra mbũri-rĩ, yokire gwaku o rĩna. Koguo mwĩthaga ndangĩarumithirie, mwĩthaga ndangĩatuĩkire nĩeka maũndũ marĩa ekaga ma kũrumithia ũru ũcio atambĩte we mwene kwanĩrĩra kĩna kĩa ng'ania. Rĩu mũthuri ũcio agakĩmwĩra rĩu-rĩ, mũthuri-rĩ, ti kũiywo, nĩngũmũkinyĩria ndũmĩrĩri-ĩ, agoka na gũkũ gwaku-ĩ, oe mbũri yake-ĩ, ĩhoondũke. Mwĩthaga hĩndĩ ĩyo-rĩ, ekuumĩra o ta mũhakũri wa bunda. Ekuuma hau o ta mũhakũri wa, wa bunda. Nĩkĩ? Tondũ he hĩndĩ ararĩhĩtwo mbũri nyingĩ mũno, ikambĩrĩria kũrĩhwo nĩ ũyũ, wĩra ũcio warĩ wake, na ndangĩaregire tondũ nĩ ũtungata. Ndauga ũguo nĩkĩ? Mbũri yaiyĩtwo ya ng'ania rĩ, mwĩthaga nĩ ahuire coro rĩ, gũkĩaga mũndũ ũkumĩra rĩ, no nĩ harĩ mũthuri ũramenya mwanake wake kana mũriũ wake wa gĩthaku kĩna nĩ ahutangagia indo rĩ, na no makorwo rĩrĩa marĩ ihĩta mwena ũcio nĩ moire mbũri ene makĩrĩa rĩ, kana magĩka ũrĩa mekire rĩ rĩu mũthuri ũcio akaruta kiugũ mbũri yake akamenya mwĩthaga aranĩrĩire akiugaga mũndũ wĩna mbũri ya ng'ania wa itũra rĩna kana kagongo kana amĩcokie na ihenya mũno mũthuri ũcio akoya mbũri yake kĩroko gĩa tene gũtakĩte ona gũtakinyĩte gũtema ruoro

Egũgĩkwĩra rĩu ũka, ingĩra kiugo gĩkĩ kĩa mũka wakwa. Ekũmwĩra ingĩra kiugo kĩa mũka wakwa, kĩna mbũri nyingĩ mũno. Na tondũ cira ndũrendwo ũtwarwo kĩharo-rĩ, na cira nĩ ũrandeheire-rĩ, ũrĩa ũgwĩka-rĩ, harĩ mbũri ici ũrona haha-rĩ, ta thura ĩmwe yaku ĩrĩa njiĩ. Mwĩthaga Arĩkia gũkwĩra ũguo, ũkaururia ũkauga niĩ ndinona ona ĩmwe haha yakwa njie. Na no aururie auge ĩno nĩyo yakwa tondũ nĩma nĩ ĩracokirio yamenyekana, mũndũ ndakambe kuona ruo. Akĩruta ĩyo rĩ, ici ingĩ rĩ, mwĩthaga rĩ akoragwo na... karu kanyamũ ga kuora kanyamũ ga kuora rĩ akauga mwaki ũtanaumbũrio rĩ mũthenya wa ũmũthĩ rĩ indo ici ndingĩenda cinduĩkĩre thĩna nĩ ũndũ wa gĩrima ũtukanĩte kũrehwo mbũri gũkũ itathiĩte gũcithithinĩra akoya mũkuha ũcio agaciora haha mũniũrũ-inĩ ũguo rora haha mũthikĩrĩrie na mwĩroreri mbũri icio ciothe irarehirwo agaciora Agathiĩ aciorete. Cikĩrĩ na magĩrima maingĩ. Rĩu ikanyitithanio na njĩra ĩyo ya mwaki, tondũ mwaki weragwo nĩ kũrĩrĩmbũka na gwakana. Nĩkĩo acihutia na aciora, hĩndĩ ĩyo mũkuha ũcio kana kĩrĩa kĩngĩ ekuona nakĩo gacuma kau ge kahiũ. Igakĩnyitithanio na mbũri ciake na igathiĩ rũru. itarĩ na njahĩ itarĩ na ing'ũki gũtarĩ mũthuri ũrĩ ũkauga atĩrĩrĩ hihi ndatwarire kũrĩa ĩ nawe nĩ watwarĩte ĩ o hĩndĩ ĩyo nawe nĩ watwarĩte ĩ macemania njohi-inĩ mageke rũru rũrĩkũ tondũ nĩ rwatuithanirio na mbũri ciaku na njĩra ĩrĩa ya kuora na gĩrima ũcio we wagĩrimĩte ũkariganĩra yarĩkia kuorwo. Koguo rĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Mwĩthaga aarumithagia, na nĩ kwathiaga ũguo ũkaigua nĩ ng'ombe ĩ, ya ng'ania ĩrorire kana cia ng'ania cirorire ĩ. Mwĩthaga rĩu ũrĩa egwĩka, na nĩ yarega gũcokio, no kũrumithia aarumithagia. Aarumithagia atĩa nĩgetha andũ metigĩre? Mwĩthaga nĩ athiaga kwa mũndũ mũgomu njirũ, nĩ athiaga kwa mũndũ mũgomu mbũi, akinya kũu akoria, mũkwenda tũrumithie ũru ũyũ? andũ aigana arĩa magũkorwo mahutanĩtie na ng'ombe ĩno rĩu mũndũ ũrĩa akĩmũrorera akamwĩra gũkũ kũratuĩka ndũkae kũrumithia ũru ũyũ tondũ ndũranyitanĩirwo ũrarĩ wa mũndũ ũmwe rumithia ũru ũcio mũciĩ ũcio tondũ nĩ mamĩonire nĩ mekĩrire wĩira makĩrindĩrĩra mahĩtia macio rĩu mwĩthaga nĩ akĩrumithagia mũciĩ mũgima na nĩkĩo waiguaga mũciĩ ũyũ ũkahonoka wamũrũ tondũ mwĩthaga arumithia gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ gũtirĩ mũndũ mũgo ũngĩcoka gũthondeka ũndũ ũcio tondũ agĩthiĩ kũrumithia nake rĩ agerire kwa mũndũ mũgo rĩu gĩkũyũ-inĩ gũgakĩigwo ũthingu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra ndeto ĩrĩkũ ndeto ĩyo koguo mũthikĩrĩria witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ na mũnjĩroreri rĩ Mwĩthaga agakĩrũmithia, andũ makambĩrĩria kũgũaga ũmwe kuomwe, ũmwe kuomwe, ũmwe kuomwe, arĩa othe mekĩrire wĩira atĩ ng'ombe ya ng'ania-rĩ, nĩyokire gũkũ, na tũkĩcangĩra tũkiuga tũtikũnyura icio, rĩu nĩwakĩona. Mwĩthaga he indo iria akoragwo nacio, he indo iria akoragwo nacio, nginya ciĩmbu, nginya itono cia kamahũa, nginya kĩ, indo iria ciĩ thithi mũno nĩmakoragwo nacio. No aarĩkia ũrĩa egwĩka nacio-rĩ, mũthenya ũcio-rĩ, nĩrĩo ataarĩaga o nakĩ, agakĩroka rũĩ na agagĩthiĩ agakĩrumithia ũũru ũcio harĩa hothe he na mũtĩ wa mũthandambogo hakoragwo he na kĩndũ kĩngĩ itekũgweta. Kĩu nĩkĩo acokaga agathiĩ akaruta. agathiĩ akaiga magomano-inĩ ma njĩra akarĩkĩrĩria hau arĩthiaga kũrora kĩndũ kĩu ũrĩa kĩretindĩka na ũrĩa kĩrathiĩ rĩu nĩ ekũhota kũmenya nĩma itũra rĩu kana matũra macio marigicĩirie nĩ mekũhota kũiga ũthingu wa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ rĩ mũndũ ũngĩigua kĩrĩra ta kĩu ngĩheana rĩ na nĩ muohe nĩ gĩkĩ kĩa mũthũngũ rĩ angiuga atĩa aca reke andũ maiye reke andũ moragane Reke andũ magerane ngero, reke andũ matunye arĩa angĩ aka, magathiĩ makahoerwo kanitha-inĩ, makahoerwo kanitha-inĩ na kũrendwo maũndũ macio magagĩkinya hau. Nakuo rĩ, Ngai rĩ, mwĩthaga ũrĩa rĩrĩa athire akĩhotomio na ũndũire ũkĩhotomio rĩ, kwarehirwo acio mena tũrũbaũ tũu tũrandĩkwo kũu. Na wacio rĩ, mũndũ ũcio ndũmũĩ, ona ndarĩ na process ĩyo ya kwamba kũrĩrĩria, ona ndarenda. we arakũria waiyũki kina mũndũ ũyũ kwendeke atĩa arĩe nyeki agagĩka maũndũ make marĩa tũtangĩmenya kana maumĩte iria-inĩ kana maumĩte nakũ arĩkia gwĩka maũndũ macio mamũro mũrĩ ona mũndũ arĩa nyeki na no oke arĩa thara gwaku we ũcambe tũigei ũthingu nyũmba itũ tũmenye ũthingu nĩguo watũrĩte na maithe maitũ na kũiga ũthingu nĩ kũmenyerera mũno kuna mũgiro Ngwĩciria nĩ ndaheana mũno na nĩ ndahota gũthathaũra ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa marĩ kuo, marĩa ũmũthĩ ũyũ matarĩ kuo, magacũngĩrĩria kĩrĩra gũkorwo nĩ kĩingĩrĩte nduthi kana nĩ kĩingĩrĩte njũĩ imwe ikaharũka kũu igatuĩka cia kũmenereria kĩrĩra. Nĩ ũndũ wa maũndũ mangĩ marehagwo kĩrĩra-inĩ, maharũka kĩrĩra-inĩ magatuĩka ma gũthũkia. Ta andũ acio mũraigua, mũndũ nĩ anairwo gĩthito kĩa mwano, e mburoti, mũmũnai ndambire kũmenya, mũndũ ũyũ kana arĩ mũndũ mũgo mũciare na mbũgũ, nĩ amenithanio nginya na andũ ao, ũngĩ nĩ erirwo aya nĩ akanithai, mamene biũ, ona mamene, na nĩ mũrũ wa nyũkwa, no ũrĩa wakwĩra ũguo-rĩ, ona ũngĩona gathĩna-rĩ, ma mũtingĩnyitanĩra. mwĩroreri na mũthikĩrĩria hau nĩ ũkwendwo ũrore mũno na wĩtuĩrie mĩthiĩre yaku ngai wa muoyo mwene nyaga ngai wa maithe maitũ makũrũ atũre akũrangagĩra na ũkĩhoya kĩroko ũkamwĩra ciana ciaku ikiumagara ciana ciaku igĩthiĩ harĩa irathi we mĩ- gĩtindo kĩrĩa ũrĩtinda akũrangĩre kĩrĩa gĩothe kĩrĩ thahu rĩ ndakareke mwana waku ahutie ndakae kũrehe mangũ ta macio kũndũ kũrĩkũ kũndũ kũu koguo rĩ ngwenda gũkinyia hau gĩthitũ kĩa wendo ithitũ ti nyingĩ mũno gĩthitũ kĩa wendo nĩ ngũcoka ikerekainĩ rĩu rĩngĩ nĩgetha ngwĩre nakĩo gĩthitũ kĩa wendo rĩ ũrĩa nakĩo kĩgerete andũ aingĩ ngero tondũ makĩrĩ o kuo na andũ acio nĩo marakua mũndũ atarĩ ona no kũrĩa mĩago-inĩ nĩkuo ũrĩmuonaga na nĩ twaugire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ gĩthitũ kĩu o gĩthitũ gĩothe nĩ kĩrĩ sequences ciakĩo kana nĩ kĩrĩa ũrekĩrwo ũrĩ mũgathĩ wa kũrĩa kanitha-inĩ rũthario kana kĩrĩa kĩngĩ no kĩrĩ mĩtaratara yakuo gĩthitũ gĩothe nĩ kĩrĩ mĩtaratara ya na nĩ kĩrĩ makinya na makereka ma gũthingĩrwo nĩ ngatho nĩ ngatho mũno mũthikĩrĩria na nĩ ngatho mũno makĩria